Yn y gyfres o fideos yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar rhannu gan ddefnyddio'r dull byr. Felly os ni'n hapus yn defnyddio'r dull llinell rif, ni'n gallu symud ymlaen a defnyddio'r dull byr. Felly, rydym ni ddechrau gyda'r swm 185, rhannu hwnna gyda 7. Felly, os ni'n gweld fan hyn, mae gyda ni'n grid fan hyn yn barod. Felly, fi'n mynd i roi 185, a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 7. Nawr te, os ni'n edrych ar y rif, 'yn ni'n gwybod bod gyda ni 100, 85. Ok. Nawr te, ma' raid ni edrych arno fe fel hyn. Ni'n edrych ar y saith, a ni'n meddwl, ydy'r saith yna yn gallu rannu mewn i'r un? Nac ydy. Felly, yn syth, dwi jyst yn dod i sero. Nawr te, gan bo' fi ddim 'di defnyddio'r un yna, ma' raid fi symud e, a meddwl amdano fe nawr fel 18, felly ydy 7 yn rhannu mewn i 18? Wel ydy, mae 7 me mewn i 18 ddwy waith, achos mae gyda fi 7, 14, ond mae 18 gen i fan hyn, felly mae 4 yn weddill gen i fan hyn ar ôl. Felly, dwi ddim yn gallu gadael reina a jyst dweud, o, dyna fe. Felly, mae rhaid fi wneud rhywbeth gyda'r 4 yna. Felly be wi'n neud, wi'n rhoi e mewn gyda'r golofn nesaf, so mae e nawr yn edrych fel sawl saith sy'n rhannu mewn i 45. Wel, os dwi'n meddwl am tabl saith, dwi'n gwybod bod saith lles i chwech yn rhoi 42 i fi. Ond dim 42, dwi eisiau rannu fe mewn i 45, felly mae hwnna'n meddwl bod gen i tri yn weddill. Felly, yn union fel y llinell rif, dwi'n dod i'r gweddill tri. Felly mae 185 rannu gyda 7 yn rhoi 26 a gweddill tri i fi. Y tro yma, ni'n mynd i rannu rhif tri digid gyda rhif dau digid, felly y rhif yw 349, a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 15. Union yr un peth i wneud, 349, rannu fe gyda 15. Nawr te, ydy 15 yn rannu mewn i 3? Nac ydy, felly mae hwnna, dwi'n rhoi fy 0. Ydy 15 yn rhan i mewn i 34? Wel ydy, mae hwnna'n rhan i mewn dwy waith, ond eto mae gen i bedwar yn weddill, sy'n symud i'r golofn nesaf, sy'n golygu sawl gwaith mae 14 yn mynd mewn i 49, wel dwi'n gwybod bod un set yn 15, dau set yn 30, so mae tri set yn mynd yn 45, a mae gen i faint yn weddill? Cywir, mae gen i bedwar

gyda 15. Felly, ydy 15 yn rhannu mewn i 1? Nac ydy. Ydy 15 yn rhannu mewn i 15? Ydy, un waith. Tro yma, does gen i ddim byd yn weddill i gario ymlaen i'r golofn nesaf, felly dyma ble mae rhaid ni fod yn ofalus. Ydy 15 yn rhannu mewn i 1? Nac ydyn. Mae'n wir yn bwysig bod ni'n dod i'r 0 yna fanna. Fel ein bod ni wedyn yn gallu symud ymlaen a dweud sawl gwaith mae 15 yn rhannu mewn i 15, a mae hwnna'n mynd yn un waith, sy'n rhoi'r ateb o 101 i fi. Petai fi heb roi'r sero yna mewn, byddai fe'n edrych fel bod yr ateb yn unarddeg, yn 11, sydd yn anghywir, felly dyna beth yw pwysigrwydd sicrhau bod y sero yna yn mynd i mewn.